Khaile thlirtu zawng zawng te chibai vek ule. Mi ropui Arvind Kejriwal a chanchin kan sawi tawh a, tunah chuan a sorkar in a hma an lak dan ropui tak tak, awm tak tak te kha thiam lo chung chung in kan han sawi leh dawn a ni a, khawngaih takin video hi a full in milo thlir sak hram dawn nia. Arvind Kejriwal leh a kaihhruai party Aam Aadmi Party hian politics an luhchilh hma atanga an vei em em leh an ngaih pawimawh em em mai chu ei rukna a ni a, chumi do tur chuan theihtawp tak meuh meuh an chhuah a, politics pawh an luhchilh phah a ni. Mipuiin sorkara chhiah tam tak kan chhung a, chu chu mipui ten, mi harsa ten kan hmu let ve leh tawh ngai lo te hi an vei em em a, chumi an hmuh leh theihna tur chuan an ni chuan theih tawp in hma an la a, chung zinga an hmalakna thenkhat te chu. Tlema zawng i han tarlang dawn teh ang. Inthlan dawnah chuan Aam Aadmi Party te chuan an manifesto chu an han tlang zarh ta a, chu chu an awihsak vak lo nge ni? Dream tih ten, suangtuahna, manifesto tih ten an vuahsak a, hetia manifesto an puan chhuah lai pawh hian He news channel phei hi chuanin a lehlamah a lang zawk tura ngaiah Prime Minister rally nei lai te a lo dah lansak vel a. Tuna Deputy CM ni mek Manish Sisodia chuan an manifesto chu a han puang ta a, a hmasa berah chuan sorkar zirna in siam that te, a thlawn veka zir lai te, zirna pek chungchang te a sawi a. Tin, chu mai bakah electric bill leh tui bill ngaihdam chungchang te a sawi bawk a, chu chu mi tam takin an awih sak lo a, mahse hma an la tak tak em tih i lo en chhin teh ang. Delhi sawrkar hnuaiah khuan sawrkar school sangkhat leh sawmthum a awm a, tichuan school sawmhnih panga din belhin Classroom sangriat lai mai an sawrkar hmasa kum thum chungin an din fel a, tin, school sawmthum classroom singkhat sang hnih zet mai chu tunah hianin an thuam tha mek bawk a ni. A awmzia chu school sawmnga panga an din belh a, classroom sing hnih zet chu kumnga chungin an siam belh bawk tih na nih chu. Sawrkar tirh phat atangin sawrkar school te siam tha turin hma an la nghal a. An zirtirtute pawh Oxford University-a te Cambridge University-ah te training-in an kaltir a. Principal leh Headmaster-te chu leadership training te neih tirin nu leh pate leh zirtirtute in pawhtlang taka an duhzawngte an sawiho theihna turin PTM an nei deuh reng bawk a ni. Classroom an thuam tha a, zirtirna a thlawn vek a, an pek bakah hmanraw tha tak tak computer te an dah a, tin naupangin nuam an tih theihna turin swimming pool te thlengin an siam sak a, chung zawng zawng chu a thlawn vekin an ti a ni. Tin school ah hian eitur leh tui intur thianghlim englai pawhin an pe reng a, Hemi man hi cheng khat mah lak a ni lo va, tin an ei leh in tur a thianghlim avangin school naupangte hian ei tur leh tui pawh school ah hian an pai ngai tawh lo a ni. Zirtirna an pe tha em tih te fiah turin Minister leh mithiam rualte chuan school te chu an duh hun hunah an tlawh thut thut a, tichuan classroom ah te thu ve in an zirtirna te chu an ngaithla ve a, tichuanin a tak takin zirna an kalpui a ni. Zirtirna pe tha lo deuh an hmu em aw, an hna tlin lo deuh a an hriat te chu hmun leh hmunah lehkha mawi an pe nghal zel a, tu tan mah zirtirtu tan pawh inthlah dah ngam a ni lo a ni. He nu teh reuh pawh hian Delhi-ah a awm rei tawh thu leh tun hma laka an awmna bula school chu a danglam chak tawh em avangin A building leh zirna te pawh a lo that tak em avangin a fate chu hmun dangah kal tir loin hemi school ah hian a kal tir tak daih thu a sawi a, tin a inchhir lo tih a sawi tel bawk a ni. Nu leh pa an hlim a, naupang an hlim a, school nuam an ti a, inenkawl-na leh zirna a tha an ti a, an lung a awi em em a ni. He news reporter hian nu pakhat hnenah hian Pu Modia chungchanga zawt zauh pek a, he nu hian, A, Pu Modia te chu a nei te pek bela a nei lo te laksak tu a ni tiin a lo chhang a, an nui dar dar nghe nghe. Delhi-ah hian sorkarin private school te a khuah khirh tlat avangin fee te an duh hun hunah an ti sang ngawt thei lo va, Sorkar School-a zirna a lo that tawh bawk si avangin Private School te chu hmun thenkhatah chuan an ran hlei thei tawh lo a ni. AAP te hianin inthlan dawna an intiam angin Electric Bill Free leh Tui Bill Free chu an kalpui nghal bawk a. Chumi ang chuan thlakhata Electric Unit zahnih hmangtling lo te chuan cheng khat mah an chawi a ngai lova, tin tui pawh liter sing hnih aia tlem hmang te chuan cheng khat mah bil an chawi a ngai lo bawk a ni. Mumbai-ah chuan unit zahnih hmang hian sangkhat zali an chawi tlangpui a, Gurgaon-ah chuan cheng zakua sawm niin Noida-ah chuan cheng sangkhat zathum sawm vel a ni a, amaherawhchu Delhi-ah chuan a thlawn a ni thung a, Hemi atan hian sorkarin kum tin Vaibel che sang khat zariat atanga Vaibel che sang hnih zel chawi ziah tura chhut a ni. Hetianga electric bill free ham thatna dawng thei tur te hi Delhi mipui za zela chenga mi sawmthum pathum vel niin chhut a ni a. Hetianga Delhi sorkar ina a tih chhan pakhat chu electric bill free tumna ngawr ngawr ni lovin mi in electric a hman tlem phah dawn a ngaihtuahna an neih vang a ni. A chhan chu unit zahnih aia tam an hman chuan bill an chawi ngei a ngai dawn a, chumi hlau chuan electric ah an inrenchem phah an ring a ni. Chutiang bawkin tui pawh thla khata litre sing hnih hmang tling lo te chu a thlawn veka pek an ni a. Bill chu a thla tawpah thleng ve bawk mah sela cheng khat mah chawi a ngai ngai lo a ni. Tunah chuan Mohalla Clinic an tih, Kawtkai Clinic kan tih mai kha tawi te i han bih ve thuak teh ang. Delhi sorkar khuan an ram chhunga hmun sang khat velah hetiang Mohalla clinic hi siam a tum a, tunah hian hmun zanga velah an siam tawh a. Chu chu mipuiten an chawr tangkai hle a, sorkar damdawi in te a hran pa a, private damdawi in te emaw a hran pa a va pan ngai lovin, anmahni in bul hnaiah ngei doctor te rawnin damdawi pawh a thlawn vekin an dawng thei a ni. Damdawi in pangai a kal ngai tawh lo, Mohalla clinic chauha in entir thin pawh mi tam tak an awm. An Minister te chet dan tlema zawng han en ve ta ila, tuna kan hmuh mek kawr sen ha hi Deputy CM Manish Sisodia a ni a, tunah hian Labour Department Office kawtah Office dawr tura kal te chu a va tlawh thut a, hetah hian thenkhat chuan an lo nghak rei tawh khawp mai a, zing dar li atang nghak tawh te an lo awm a, mahse an tih tur an la tih fel theih si lo avangin an mang an thu te Minister hi an lo hrilh a. Tichuan Office chu va luh chilh nghalin thawktu te hian an harsatna hrang hrang te, thil an chin fel mai theih thin loh dan te an lo hrilh a, amaherawhchu Minister hian Pawisa hmanga tham an nih chuan awlsam taka thil an tih mai theih thin zia te a hriat vek thu a sawi a, hetiang hi in ti lai ka man chhuak che u nih vaih chuan lung inah ka khung dawn che u a, chu mai ni lo in hrem hmun thleng in heng mi rethei rawk tu te hi ka um zui dawn che u ni tin a khak nghe nghe a ni. Tin, office kai hun a kai lo kal tlai thin te pawh a ranga ranga show cause notice pe nghal turin thuneitute a hriat tir nghal bawk a. Tin, he kawr var ha Social Welfare Minister pawh hian tar pension buaipuitute chu an hna a muan em avangin lockdown zawh ve leha Ti zo vek nghal tur leh. Lisa chuang zawng zawng te chu an mahni ngei phone ul a, ko ul a, chin fel sak nghal vek ang che u tiin thu a pe bawk a ni. Tin Minister dang te pawh hian an hna hi an tlin hle a, an department chan an vil hnehin retailer thlengin an luh chhuah rup rup reng thin. Covid thawhhnihna han len khan Delhi sorkar hi a tal buai hle a, hrikai an tamin Oxygen indaih loh nen, khum indaih loh nen, ICU phei chu eng lai pawhin a full reng a, damdawiin khum chang lo, damdawiin tual a thi mai mai ta te, damdawiin inhruai thleng zo lo ta te pawh tam tak hriat tur an awm a. Nitin in mi a za tel in an thi tup tup mai a, Chief Minister pawh a mang ang hle a ni. Central tanpuina a dil chul a, amaherawhchu Central lam hian an lo uk sak vak duh lo va. Mahse, Chief Minister berin theihtawpa hma a lak miau avangin tunah chuan state dang zawng zawng te entawn ber tur an tling leh der tawh a ni. April ni sawmhnih pasarih khan GTB Hospital bula Ramlila Meidanah chuan ICU khum zanga awm theihna kan din ang, tiin a sawi a. Chu pawh chu ni sawm chhung leka zawh tur a ni. Expert team tih vel te, DPR theh luh tih vel te, hma lak mek a ni tih vel te kha a sawi ve lem lo a, ni sawm chungin zawh ngei ngei tur a ni tih kha order a ni rup mai. Tichuan, Ramlila Maidanah chuan ICU khum zanga awm theihna tur chu an bei nghal ta mup mup mai a, a sawi ang ngei ngeiin ni sawm chhung chuan an zo fel ta a. Engmah chuan lam siam a thiang lo va, a man eng lai pawhin a vil chawt reng thin. A sawi atanga ni sawm hnuah chuan amah ngeiin chu ICU khum zanga awm theihna hospital thar chu a fang kual a, doctor te pawh tha taka thawk turin a chah a. Hemi peih fel a ni atanga ni thum hnu vel lekah LJP hospital bula Ramlila meidanah tho ICU khum zanga awm theihna dang an peih fel leh hman bawk a ni. Tunah hian Delhi chu Covid thawhthumna hmachhawn tur pawhin an inpeih fel leh der tawh niin CM hian a sawi. He damdawiin a awmte hian Chief Minister hnenah hian an awmna damdawi in chu Five Star Hotel ang mai a nih thu leh inenkawl na a that thu te hnuk ulh teuhin Chief Minister hi an lo hrilh a ni. Tunah hian Ghar Ghar Rashan Yojana an tih mai chhung tin ten ration card nei leh nei lo pawhina mahni inchhung ngeia an thla khat ration an lo dawn theihna tur scheme Door Step Delivery tih chu an buaipui leh mek a, amaherawhchu central in an pawmpui duh loh avangin tunah hian an la hmang thei rih lo a ni. Hemi scheme ang hi chuan chhungtin ten an mahni inah ration thla tin a an dawn thin chu an dawng ang a, an ration dawn chu a tha lo emaw a hlui a nih chuan an bul hnai bera Food Security Officer hnenah an report nghal thei dawn a ni. Tin, chu mai a ni lova, hei hi peksa thlapa thleng tur niin ruk then theih a ni dawn lova. Reason va dahtute hian a bukna digital machine te an keng anga a buk a tlin leh tlin loh pawh an lo buk thlap thlap dawn a ni. He scheme kalpui an tum chhan chu reason tha lo an dawn thin te, buk tling loa an lak thin te, tin retailer te inhawn leh inhawn loh chang reng renga hun an khawh ral te khatiang tihbohna tur kha a ni a. Chu chu duh lovin retailer te hian High Court-ah an khing a, a chhan chu Kan hna kan chan phah dawn a, he thil hi thil tha lo tak a ni, an ti a. Mahse, court chuan an ngenna, an dilna hi thutlingah a ngaihsak lo thung. He scheme hmang tur hian Delhi sawrkar hian Central-ah vawilii lai leh kha a thawn tawh a, mahse Central-in Food Security Act kal a ni tiin a lo hnial char char thung a ni. Awle, kha michin khan i rih phawt se la, eng sorkar pawh ni se sawiselna tur leh dukkhawp lohna chu kan nei vekin a rinawm a. Amaherawh chu Delhi sorkar hi chu state dangte tan hian an entawn tlak tak meuh meuh a ni tih kha kan sawi duh a. Khawngaih takin ka channel hi min lo subscribe sak u la, min lo share sak u la, min lo like sak u la, min lo comment sak theuh dawn nia ka lawm e. Tawngkam ka thiam lohna erawh chuan ngaihdam ka dil e che u. Ka aw han thinzia hi.